yookaan leenjii sukuuna irra fudhanna. Gilgaala sukuuna irratti jecha. As dura waa hedduu laallee jirra. Waa hedduu laalle keessaa tokko darsii afraffaa irratti harakaa sadiin fathaa kasraa dammaa laallee jirra. San beekan malee wanni achi boodaa hin ta'u. Kanaaf isa duraa laaltan malee isa jalqaba isa itti aanu kana hin laalinaa ka jedhuuf. Ammallee irra deebi'ee isa jalqabaa barattan malee laaluu qofaa miti barattan malee isa itti aanutti hin tarinaa. Maalummaa darsii afraffaa, shanaffaa fi torbaffaa akkasuma saddeettaffaa maddiidhaa fi ka harkisaatii fi ka liinii kana barannee jira. Wanni kunniin hunduu ni dhufa sukuuna tadriibaata sukuunaa keessatti. Akkasuma sukuunni maal akka tahe barannee jirra. Wantoota amma lakkaa'e kanniin walitti fidanii sukuuna akka nu shaakallu nu godhan jecha. Kanaaf Boqonnaa kana keessatti leenjii sukuuna irratti fudhanna. Leenjii sukuuna irra fudhannu kana keessatti sukuunni yoo jiru yoo sukuuna ta'e harfiin tokko maaltu akka jiru ni laalla jecha. Yoo sukuuna ta'e harfiin tokko maal akka ta'u ni laalla. Tole, amala sukuunaa keessaa tokko amala sukuunaa keessaa tokko harfi isa dura jiru malee ittiin irka- harfi isa dura jirutti irkatu malee hin dubbatu jenne turre. Harfi isa dura jirutti malee harfi isa dura jirutti irkatu malee hin dubbatu jenne turre. Harfiin isa dura jiru sun ka maal qabu jenne? Ka harakaata sadiin keessaa tokko qabu. Harakaata sadiin keessaa ka tokko qabu. Harfiin isa dura jiru sun harfiin sukuuna dura jiru sun harfiin harfii sukuunaa dura jiru sun harakaa yookaa fathaa yookaa kasraa yookaa dammaa kanniin sadan keessaa harfii harakaa qabu irkatee dubbata. Tole as biratti yoo laaltan amma mee as biratti yoo laaltan laam sukuun as bira as bira laam sukuun laamiin sukuunaa kun maalitti hirkatee dubbata harfii isa dura jirutti hirkatee dubbata alifii mika itti aanee jiru tole alifitti alif alif alifitti hirkatee dubbata yoo jenne alif wayi fathaa qaba hin qabu kasraa qaba hin qabu kanaafuu alif hin ta'u jecha eeshi alifii lammaffaa kana alifiin lammaffaa kanatti hirkatee dubbata yoo jenne alifiin kun illee fathaa kasraa dammaa hin qabu harfii harakaa qabu miti harfii harakaa sadeen qabu miti kanaaf miimiin bira dha'i miimtu itti aanee jira jecha laamitti ka aanee jiru miimii kanaa jecha miimii kanatu laamii kana dubbisa jecha mal jedhee dubbisa jecha tole asumaani harfii maddii sadan harfii maddii sadan alifii waawii fi yaadha harfii maddii sadan kana yoo sukuunni jiraate hin dhiisnaan

Zal kasraa yaa sukuun ture sila. As laamiin sukuunaa waan jiruuf irra tarra jecha. Harfiin sukuunaa harfii isa dura jiru ka harakaa sadan keessaa tokko qabuun dubbata. Kanaaf harfiin maddii yoo sukuunni jiraate irra taramaa. Fakkeenyaaf as biratti ilaali.

yoo jedduu jiru hin qara'amu. Hima jedduu yoo jiraate jechaa miti hima jedduu yoo jiraate qaraatii ati qaraatu walitti yoo ka fuftu taate ka fuulduraatiif ka itti aanullee yoo ka waliif fuftu taate inni jedduu yoo jiraate alifni kun hin qara'amu. Alifni isaa diimmatarraa qabu kun hin qara'amu. Tole, amma waan hin qara'amne waa lama laalle. Tokko harfiin maddii yoo sukuunni jiraate hin qara'amu, harfiin maddii sadan alifii fi waawii fi yaalleen harfiin maddii yoo qubeen sukuunaa jiraate irra tarama. Lammaffaa alifni alifni kun

baay'ina alifni kun ammoo hamzaa hamzaa ta'a garuu fathaa qofan ta'u gizee dammaa ta'ullee gizee kasraa ta'ullee hin qaba ammoo akka barataa jalqabaatti waan barsiisaan yookaa kasraa godhi yookaa dammaa godhi siin jedheen malee fathaa jettee qabatuu qabda irra baay'een isaa fathaa waan ta'eef irra baay'een isaa fathaa waan ta'eef keessattuu laamiin duubatti baay'inaan argama waan ta'eef hamzaa fathaa tahaa jettee qabatte sukuuna yoo dubbifnu harfi waa lama bira tarra tokko harfi maddii bira tarra lammaffaa alifa kana bira tarra alifni kun jidduu irratti hin qara'amu alifni saadiin gubbarraa qabu kun jidduu irra yoo jiraate hin qara'amu jalqabarra yoo jiraate ammoo laal al jenna la hamzaa fathaa al al maw haala kanaan amma tadriibaata isaa xiqqoo xiqqoo dubbisneeti ka itti aanutti deebina inshaalla mee mee dura jalqaba afaqqadaa yoo laalle afaqqadaa hamzaa fathaa nuun sukun an an jenne eegasi taa fathaa ta an ka jenne saniifi taa waliif finna anta jenna Anta jin seerota jiran biraa yeroo biraatti deebina amma sukuunuma waan qara'aa jirruuf dubbisa waan ta'eef hamza kasraa haa sukuun ih daal kasraa dii

hamzaa fathaa alif mad laam sukuun aal jenna afaqqadaa bifuma kanaan hunda isaa wanni isin dhibu hin jiru tartiibaan ammoo yoo namni waa baratu ammoo nama muuxannoo fudhatu yoo hin ta'in namni waa baratu ammoo kana hunda gizee tokkotti yoo qara'e hin ta'u sarara sadii sarara afur sarara shan akkasiin wal jalaa bilcheessaa bilcheessaa gadi fixan afaqqadaan haala kanaani Xiyyeeffannoon keenya ammoo dubbisa. Dubbisa irratti yoo deebinu ammoo gabaabsineetuma fakkeenyaaf anta jenna. Nuunii tana seera wahiitiif gungumaa jira. Seerota nuunii sukuunaatiif tanwiina yeroo biraa itti deebina inshaallah gaafa huruufa gaffin. Anta

jabaadha inshaallaa waan silaa godhamuu qabu hundaa godha kana saniin jedhu baarakallahu fiikum yoo jaalattan akka jaalattan ibsa baarakallahu fiikum jabaadha rabbi isin haa gargaaru haala kanaa yoo barattan inshaallaa dubbisni wanni isin dhibuuf hin jiru jedhee yaada haga dandeettii kiyyaatiin isin gargaaruuf yaale isinillee jabaadha kanneen hunda yeroo takkatti hin qara'amu tartiibaan suuta suutaan tokko dubbisanii namni ammoo jalqabu akkanatti dubbisuun isaa hin danda'amu. Suuta suutaan kana dubbisee kana taree sarara sadiin yookaan afuriin yookaan shaniin akkasitti suuta suutaan akkasitti waliin gaha. Garuu ammoo yaada hubatuun dirqama osoo yaada hin hubatin yoo itti ifaajje eh, sii galuu dhabuu danda'a waan ta'eef baarakallahu fiikum jabaadha rabbiin nu haa gargaaru nama khayrii hojjetu khayrii facaasu rabbiin nu haa taasisu